William, I could use your help. Could you come over here for a second?
Sou, an do wiere mer erëm bei enger weiderer Folg vu Let's Play Wolfenstein: The New Order. Dir wäert eventuell bemierken, dass dass e bëssen iwwerspronge ginn ass. Dat läit dorunner, dass no där Zeen mam Roboter, wou ech Paus bei der leschter Folg gemaach hunn, hat ech d'Folg opgeholl an déi ass da matzen wärend der Opnam ofgekackt. Dat heescht ech hat eng Folg gedréit, mee lo ass de Programm ofgestierzt an de Video gouf dobei och zerstéiert. Problem ass, et war am Fong lo net méi vill zwëschen dem do Moment an dem mam Roboter. Dat heescht am Fong hunn ech just de Roboter ëmbruet, dee war scho laang dout, ech hunn et am Fong just net gemierkt. Du hunn ech dann d'Patten opgemaach, si komm erof mat den Hangglideren an Jo, si mer dann do gelant, wou mer elo ugefaangen hunn am Fong. Dat heescht, et ass net vill iwwersprong ginn, mee ech hat wierklech keng Loscht, dee ganzen Nautica-Level nach eng Kéier duerchzespillen. Dowéinster si mer elo am Hauptquartier erëm dran an ech menge mir mussen hei mam Anja schwätzen. Eppes aneres bleift ons hei de Moment net iwwreg. I found some interesting leads. This parchment described a way to create a type of super concrete.

Olala!
Haa, Maischen! Zah, ass e cool deen Typ, gell? Maja, mir musse lo e Stéck Bëtong fannen an e puer Dateien aus dem Archiv. Wéi gesot, also ech géing soen, wann der wëllt alleguer déi Dénger hei liesen. Ech hu kee Bock déi aktuell ze liesen, gell, well ech éischter wéinst dem Geballers hei sinn. Sou, musse mer mol kucken. Do ass et. Sou, du misst dat dach wëssen, nee?
Hi hat d'Hiv.
Bass du schizophren oder wat? The hell? Lo mol kucken hei, wat ass säin Zëmmer iergendwou, wann ech mech net ieren? Dat ass do. Mee ech wollt an eescht mol kucken, ob een net nach esou eng, ob dat ganzt Spill net hei implementéiert ass, dass en do ëmmer erëm kann an dat Bett do goen a weider dreemen. Dat ass dat, wat ech mech froen. Dat wier zimmlech cool op jiddefalls. Ech hoffen just, dass haut net. Tatsach, ech kann en anker Level spillen. Ech wees net, soll ech dat spillen oder emol weiderfueren? Ah et kann een jo emol probéieren. Bah lass, ech hoffen net dass en anker dee selwechten ass. Ah gesäit aus wéi genau dat selwecht, fuck. Ja, nee, ich werde da los mich schon mal scheißen. Komm, bring mich um. Oh nee, oh nee, du sind nicht tot. Ja, ich gut, wir können noch weiterspielen mit der Episode, aber bon. Dann wird es ja cool gewesen, dass so pro Kapitel, wo ihr am Spieler gemacht habt, ëmmer erëm e weidere Level aus dem Spill kéint spillen. Mee villäicht kënnt dat nach, et weess eent jo net. Bon, da maache mer ons do mol op fir de Fergus ze sichen. Ehm, deen ass hei. Betreten verboten! Liewensgefahr!
Fergus, I need the keys to the archives. You got em? Yeah, hang on.

Hei ass dem Tippche seng Kummer, déi wou de Kapp ageschloen huet. Ech gi mer emol erof luusse, géing ech soen. Sou, hatt sëtzt elo emol do ze triwwelen. Hei hues de, ah nee, ech muss als éischt an d'Archives goen, stëmmt. Sou. Hei si Gemälde, Moment, muss eng Kéier neschnäizen. Sou, an do sinn ech da erëm. Where is this shirt? Dat do ass d'Jungmënchen. Giff an Äer Estate Records all ass wann ech géif ginn.
Jo ma ech gi kucken kenne mer an de Keller luusse goen. Hei schéngt jo dann onsen Hangar ze sinn. Ech hoffen net dass dëst ka rëm ofgekackt well ech muss ëmmer eng kleng Paus zwëschent aleeën. Ah hei ass lo eisen Hangar. Dei mat 3D Helikopteren dat ass schonn zimmlech cool he.

Also ech fannen zwar fir d'Preise schätzen se zimmlech komesch. Ah hei ass et se, ok. Ah natierlech. Dat huet mech net gewonnert gell.

Ah ok, zwee Schëss si néideg, dann ass dat Ding gefreckt. Sou, hei komme mer duerch. Ok, interessant, interessant, interessant. Sou, bin gespannt, wourop mer hei nach, wouropper mer hei nach treffen. Gesäit alles zimmlech roueg hei aus. Mai Medipack, gutt, bëssen Overcharge ass ni schlecht, bësse Panzerung, firwat dann net? Mai nix, geet hei weider, fir ass nach sou eng Maschinn, gi mer an sech mol hei nach kucken, hei sinn ech. Net erofgefall, mee do konnt ech och nirgends hin. Dat heescht, ech muss no hanne bei déi komesch Maschinn do goen. Als éischt zwee Schëss drop, zack, zack, und tschüss. Esou laang hält eist Laserkraftwerk och hei net méi. Zack. Ah, e Schroutdéi, dat ass jo mol flott.

Kretzvei do. Ah, ëmmer, ëmmer dat Genervs do. Kuck, dass ech wech kënnt. Ah, dann si lo Dinger nach ënnerwee. Maan ze mol hannen a laanscht. Sou, sou, sou. Also déi Schrëpfen, ech, ech fannt se gesäit richteg cool aus, gell.

Freck. Stërb! Ass et lo erofgefall? Wat is denn dis? Einfach e Stéck vun där klenger Dron do. Jo, hei läit nach e Stéck. Do schéngt méi wäit erof ze goen. Äh. Äh. So luussen mer nach ronderëm, hei schéngt jo zimlech roueg ze sinn. Pita, ech kréien erëm SMSen ouni Enn, gell? Kann net sinn, da fänksch un eng Opnahm ze starten an da mengt erëm all Mënsch, ech misst der schreiwen oder oder uruffen, wa méiglech nach. Ech kréi Munition fir dat Kratzdéng elo hei. Pita, an ëmmer d'Laserkraftwerk. Open from the other side, huh? Wéi soll ech dat eventuell maachen? Huh? Wéi wien ech dat net scho gemaach? Do et weider. Open from other side. Äh, et wär cool, wann ech kéint dohinner kommen. Hei war et net. Vläicht hei. Ah, hei geet d'Leeder erop. Zack. Bëssen hei New Berlin äh, Underground kënnt man. So, hei schéngt et scho mol e bësse méi roueg ze sinn. Sech mol gespaant, ob mer hei op Leit treffen. Hallo?

Ech fannen zwar, Dir schwätzt all zimlech komesch Englesch. Sou, hu mer jo mol Steen fonnt. Ah, dat ass net de Steen, wou demmt ass.
Jo, ech ka mol eng Kéier mat deem schwätze goen. Do kommen ech och ni rënz hin. Ma da maache mer en Zaumer erëm raus. E klenge Roboter. Ah waart, do war der nach eng aner Spillsaach, déi war awer net hei, déi war hei dran a wann ech net iere, jo do, zack. The fuck, wat leeft mat dir Meedchen? Also Konserven hunn se jo méi wéi genuch, also léisst sech jo sécher iwwerliewen nach eng Zäitchen. Du, ma wou ass de Max dann?

Ok. Ech weess net wat dat mol lo genau br. Health upgrade, cool. J. Finding a health upgrade will bump maximum health with 10 health points. F. Health upgrade is permanent and will not be reset between chapters. Cool. Ah, elo hunn ech stänneg 110, dat ass dat, dat ass da flott. Ah dat si seng Sp. Ah jo, ech wouss mol net dass et seng Spillsaache sinn. Wat huet en nach alles? Ech hunn e Camion fonnt, ech hunn e Roboter fonnt. Telefon ass nach an M. Ah. Den Telefon hat ech dach hei ënnen iergendwou gesi gehat. Dee stoung do, do ass e jo.

Dat huet eppes geblénkt? Jo, dat ass d'Stroumkëscht. Gi mer gär ropluussen, vläicht läit dat hei jo iergendwou, schéisst Dir et? Eng Spraydous. Ah, dat ass emol déi Këscht, déi wou do blénkt. D'Toilette? Nee, nee. Hei iergendwou vläicht? Ech weess, et ginn aner Saachen, mat deenen ech mech drop beschäftegen, mee awer interesséiert et mech. Ah, Messeren hu mer jo elo mol och.

Sou, sou, sou, sou, sou, sou. Hei dech eens, nee. Nee, nee, hei wor ech dra kucken. Ja, du hues och psychesch Problemer. Komm schon, da wäert der een vun déi blöde Buschtaf do leie gell, kann jo net sinn. Dat ka jo net sinn. Bon, schäiss drop. Ähm. Fir da maache mer elo Paus an dann, jo ech gi soen, maache elo eng kleng Paus. Ech gi soen, dann gesi mer ons erëm wa mer mam Enya a Olivia schwätzen, well ech weess, dass dono déi nächst Missioun ugeet. Also maachen ech haut emol eng Paus an da soen ech iech Merci fir d'Nokucken. Bis déi nächst Kéier. Ciao!